Mae ofergoeliaeth yn chwarae rhan ym mywydau llawer o'na ni, waeth ei gyfadda hynny ddim. Ond mae lot o'r hen goelion yma yn deillio o angen greddfol dyn i gael amddiffyniad yn ebyn lluoedd y fall. Ffrainc, y Diafol ac ysbrydion aflan sy'n achosi afiechydon, trychinebau ac anlwc. Ac mae'r angen hwnnw yn mynd yn ôl cyn belled â hanes dyn ei hun. Y man cychwyn amlwg i stori sy'n adrodd hanes ymlyniad dyn efo'r hudol a'r swyn gyfareddol ydi ffynhonnau. Achos mae'r gred fod gan ddŵr ffynhonnau rinweddau hudol yn ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd. Un ffynnon rinweddol sy'n dyddio yn ôl i'r chwechad ganrif, ond oedd yn siŵr o fod yn cael ei defnyddio ymhell cyn hynny, ydy honno ym Mhenmon, ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. Ac yn fan hyn, yn Môn y Graig, Roedd cell faedwy seiriol Sant yn y chweched ganrif yn ôl y sôn. Mae olion o yma o hyd i'w gweld yn fan hyn. Dychmygwch o, yn isa yn fan'na, y nannedd y gwynt oedd yn chwipio i mewn dros y môr. Hwn ydi adeilad Cristnogol cynharaf Cymru, medda nhw. Ar draw yn fancw, mae yna gwt ffynnon canoloesol, ac awn ni i fewn yna i edrych os oes yna ddŵr yna. Wel, mae yna rhyw droedfedd o ddŵr yma, a mae yna rhyw gregyn bach a ceiniogau wedi cael eu taflu i fewn yma. Ffynnon seiriol sant 'di hon, ac mae 'na gannoedd o rei eraill ledled Cymru wedi cael eu cysegru i sant neu santes. Ond roedd y ffynonnau hyn yn bodoli ymhell cyn i unrhyw sant droedio'r ddaear wrth gwrs, ac mae'r gred yn ei rhinweddau goruwchnaturiol hefyd yn mynd yn ôl yr un mor bell. Yn cyn deidiau Celtaidd roedd dŵr yn tarddu o'r byd arall ac yn cysylltu'r byd hwnnw â'r byd hwn. Pan gyrhaeddodd Cristnogaeth i Brydain yn niwedd y bedwaredd ganrif, nid disodli'r hen fangreoedd ac arferion paganaidd wnaeth yr Eglwys, ond eu mabwysiadu a'u haddasu nhw. Mi barhaodd lot o'r hen goelion ond under new management. Duw oedd ffynhonnell y dŵr a'i hyd rwan, nid man dduwiau'r byd arall. I bob pwrpas, ail-wisgo paganiaeth mewn dillad Cristnogol wnaeth yr Eglwys ganoloesol. Ac yma yn Eglwys Clunog Fawr, fel ym mhob un o eglwysi hynafol Cymru, mi fyddai'r ffyddloniaid yn cael clywed am weithredoedd gwyrthiol y seintiau ac yn dysgu am rymoedd cyfrin creiriau. Creiriau fel esgyrn y saint neu ddarn o groes Crist. Ond yma yng Nghlynnog, un grair sydd wedi aros efo ni hyd heddiw 'ma ydy hon yn fan hyn. Maen beuno. Maen nhw'n dweud mai sant Beino ei hun ar i naddu y groes mae i fewn i'r garreg efo'i fawd. A'r rheswm pam i fod hi'n ddu ydy bod dros y canrifoedd pererinion wedi bod yn galw i mewn yna a gwneud yr un fath efo'i bawd nhwytha ond efo cwyr, cwyr o un o'r canwyllau o'r eglwys 'ma mae'n debyg. Yn ogystal â dysgu am bwerau hudol y creiriau, byddai pobl yn cymryd rhan mewn defodau hudol fel y cymyn a'r offeren, ac yn gweld y defnydd o lafar ganu ac arogl-darth. Roedd yr eglwys yn cynnig pob math o swynion a defodau ar gyfer bywyd bob dydd. Er enghraifft, roedd yna ddefod i buro gwraig ar ôl rhoi genedigaeth i blentyn, i nodi ei rôl newydd fel mam ac i ailgydio mewn perthynas rhywiol â'i gŵr. Roedd yr eglwys yn cynnig swyndlysau fel mwclis, rosari bîds, croesau, heb sôn am weddïau a bendith yr offeiriad ar gyfer popeth dan haul. Ac hefyd, mi oedden nhw'n defnyddio platiau arian y cymun i wella anhwylderau. Wch chi be? Anodd iawn oedd tynnu ffin rhwng hud a chrefydd. Bellach yr offeiriad oedd yn llenwi rôl y derwydd a'i hud. Y fo oedd yn gyfrifol am y cymuno goruwchnaturiol rhwng y byd yma a'r byd arall. Heb os, roedd yr eglwys ganoloesol yn bwll enfawr o rym dewinol. Ond pan ddaeth y Diwygiad Protestannaidd, cafodd yr eglwys ganoloesol ei stripio o bob arferiad a defod, yr union bethau oedd pobl yn credu oedd wedi bod yn eu hamddiffyn nhw rhag anffawd. Ond roedd lluoedd y Fall yn dal i fodoli. yn dal i achosi trychinebau, salwch ac anlwc, ac rŵan fod hyd yr eglwys wedi diflannu, at bwy neu be fydda bobl yn troi? Wel, mi gamodd y wrach wen a'r dyn hysbys i mewn i'r bwlch. A dyna chi un canlyniad hollol annisgwyl i'r diwygiad Protestannaidd, sef gwthio pobl yn eu miloedd yn ôl at hudoliaeth. Roedd y dyn hysbys yn hyddysg mewn swyn gyfaredd, tlysau, hud, planhigion, y bydysawd. Ac ar lawr gwlad, fe gyrhaeddodd rhai ohonyn nhw celebrity status. Un o'r dynion hysbys enwocaf yng Nghymru oedd y bardd Huw Llwyd o Gynfal, oedd yn byw yma yng Nghwm Cynfal ger Llanffestiniog o tua 1568 i tua 1630. Credai pobl ei fod o'n seithfed mab i seithfed mab ac felly yn gallu rhag-gweld y dyfodol. Ond oedd Hugh hefyd wedi bod yn filwr mewn catrawd Gymreig ym myddin Siarl y Cyntaf yn ymladd yn ebyn Sbaen ar y cyfandir. Roedd hyn yn ei wneud o'n ddyn o gymeriad cry oedd wedi arfer arwain dynion ac efo'r gallu i ddylanwadu ar bobl. Rhinweddau defnyddiol iawn i ddyn hysbys. Roedd gan Huw hefyd wybodaeth drylwyr o feddyginiaethau llysieuol ac roedd pobl yn tyrru ato o bell ac agos am driniaeth. Ac yn fan hyn yr oedd Huw Llwyd yn rhoi y cymorth hwnnw iddyn nhw. i lawr y fancw ar ben y graig 'na ynghanol y ceunant. Pulpud Huw Llwyd ydi enw honna hyd heddiw 'ma. Ac yn ôl y sôn ro'dd o'n ca'l i gleifion i sefyll ar y llwyfan o graig 'na sydd ar waelod y pulpud. Ac mi o'dd o yn sefyll ar ben y pulpud mewn clogy'n mawr du wedi sgwennu ryw arwyddion cyfrin mewn cylch o'i gwmpas o. ac fe oedd o'n cydio yn y cythreiliaid yma oedd yn achosi'r anwylderau a'u taflu nhw i lawr y ceunant ac i lawr dros rhaeadr du i eba'r gofiant. Wel, dyna chi wedi surgery. Ond fe brofodd swynion a hyd y dynion hysbys yn anodd iawn i rai aelodau o'r offeiriadaeth ei stummogi, Yn yr ail ganrif ar bymtheg, cwynodd y ficer Rhys Pritchard fod pobl yn heidio at y dynion hysbys fel gwenyn at y gwinwydd. Ond tra bod Rhys Pritchard a'i debyg yn arddangos atgasedd agored at y dynion hysbys a'u swynion a meddygyniaethau llysieuol, Dewisodd dynion parchedig eraill gofleidio'r byd naturiol a'i holl rinweddau cyfrin. Pan gyflawnodd Huw Davies ei ymchwil i'w lyfr Welsh Botanology a gyhoeddwyd yn 1815, roedd o'n reithor ar blwyfi Llandegfan yn Sir Fôn ac Aber yn Sir Gaernarfon. Dyn sy'n canu o'r un llyfr emynau â Huw Davies ydi'r naturiaethwr Twm Elias. Felly pam fod 'na ddynion eglwysig fel Huw Davies yn ymddiddori yn y byd llysieuol, Twm? Wel, rhaid i ni wneud rhywbeth yn ystod yr wythnos, yn dda? Beth oeddwn nhw'n rhoi i pregeth ar y Sul A wedyn oedden nhw'n meddwl be' i wneud ac am bod nhw'n bobl ddysgedig, wel, oedden nhw'n cymryd diddordeb mewn materion y dydd, yn enwedig byd natur a bob math o ddatblygiadau amaethyddol, technolegol ac ati de. A mi oedd Hugh, Hugh Davies, wrth gwrs, yn arbenigwr yn ei faes yn y cyfnod yna ac yn gwneud job aruthrol o dda de. O'n i'n sylwi hynny, bod o'n rhestru lot o enwau yn y llyfr 'ma. Ie, wel, catalogydd oedd o. Catalogydd, ie. A dyna oedd y cychwyn, mwy neu lai, ar y, ar y cyfnod disgrifiadol newydd 'ma. Ac o'n i'n sylwi bo' 'na lot o enwa' crefyddol yn y rhestr yma, does, fatha cyfeirio at Mair a petha'. Wel ia, dwi'n cofio gneud ryw hen erthygl bach yn y Naturiaethwr rei blynyddoedd yn ôl, a fi ffeindies i bo' 'na yy tua ryw 86, dwi'n meddwl, o enwa' hefo'r elfen Mair ynddo fo, ac o o ryw, wel, dros drigian o wahanol rywogaetha'. Ac yym, ia, ma' hynna yn ddifyr pam bod yr elfen Mair 'ma mor bwysig. Wel, ma' 'na ddau reswm mae'n debyg. Un, rhyw feddwl am blanhigyn tlws yn wylaidd, yn ryw wyro drosodd, yn glws ofnadwy fel y forwyn fair efalla. Ond hefyd, ynde, mi oedd o'n ffordd o sicrhau bod stamp yr eglwys a'r fynachlog ar y planhigion meddyginiaethol, i haijacio efalla yr hen ddelweddau swyn-gyfareddol baganaidd oedd i rai o'r planhigion meddyginiaethol 'ma. Wel, yng nghyfnod Huw Davies a chryn hynny, llysieuaeth oedd y meddygaeth, ynde? Wel, yn yr hen amser, oedd rhywun yn defnyddio pethau o gwmpas, oedd yna am ddim. Hynny, oeddet ti'n gorfod talu i feddyg. Felly, defnyddio pethau oedd am ddim, a dim oedd pawb, wrth gwrs, yn defnyddio llysiau. Ond mi oedd yna ambell i beth oedd yn arbenigedd i ryw wrach wen, ryw hen wraig hysbys neu math o beth. A doedden nhw wedyn efo ryw reseit cudd ac yn y blaen, ac yn defnyddio cyffredin. Ond oedd y reseit yn gudd. Neu fysa fe'n mynd i gneud bywoliaeth ers bysa pawb yn gwybod rhai seicde. Ac o hynny rhoi mwy o mystique iddyn nhw yndoedd? Meddwl yr elfen seicolegol ma y y gred yn y rhinwedd y feddyginiaeth ma yn rhan hanfodol o sut oedd hi'n gweithio wrth gwrs de. Ia siŵr.
Wel t'wod dwi'n diodda o ryw anhwylder bach yym bob yn hyn a hyn. Fore dy Sadwrn yn ama efo cur pen a phoen yn mol. Sgin ydi di awgrymu rwbeth i fi? Wel digwydd bod yli. Sori a hwnna yli. O ia. Te a chamomail de. Sa'm byd gwell ysdi. Sa'm byd gwell. Bendigedig.
Driniaethau llysieuol wedi cael eu packagio yn y byd modern, ynde, yn dal i fynd o hyd. A pam lai de? Ia de. Nes ymlaen, mi fydda i'n mynd ar drywydd dyn hysbys nodedig arall, ac yn trio darganfod os oes 'na elfennau swyn gyfareddol yn fyw yn ein cymdeithas o hyd. Dwi'n edrych ar y berthynas agos rhwng hud a chrefydd, pwnc sydd wedi mynd am ryd i erioed, ac mae ffigyrau hanesyddol fel y consuriwr, y wrach wen a'r dyn hysbys yn allweddol i'r stori. Ac mae papurau dyn hysbys enwocaf Cymru John Harries, Cwrt y Cadno, yn cael eu cadw yma yn y Llyfrgell Genedlaethol, sydd wedi rhoi caniatâd arbennig i mi daro golwg drostyn nhw. Wel David, dyma nhw'r casgliad o ddogfennau a llyfrau. Be sgynnon ni fan hyn ta? Uh, mae hwn yn rhestr o gleifion uh, John Harries yn dangos beth oedd e wedi rhoi iddyn nhw a faint o'n nhw'n talu amdano. Yr enghraifft yma yn 1816, Thomas Harry Smith o Benrhiw wedi prynu eitha lot o bethe yn dod i yy saith swllt a saith ceiniog. O'dd o'n lot o arian ar y pryd. Oedd, oedd. So o'n fodlon talu dipyn iddo fo yndoedd? Do, do. Lot o ffydd yn 'i yy lluoedd o yndoedd? Do, a o'n yn fodlon yy teithio'n bell efyd. Oedd, o'n i'n sylwi bo' 'na gyfeiriada o bob bob cwr yma does? A ma' 'na gannoedd yma 'fyd does? Yy yn y llyfr yma. Oes, oes. Jyst un llyfr yn unig ydi o 'fyd de? Ie. A wedyn fan 'yn ma' gynno ni lyfr bach efo'r triniaethau. Oes, ie, oes.
Mae ma rhain yn uh, well, dangos rhai o'r cynhwysion fel uh, mistletoe, uh, cathartic mixture. Achos dim just um, pethau meddygol oedd yn drin, oedd yna bob mathau o ceisiadau dod i mewn. Oedd oedd bobl yn sgwini ato fe uh, i ofyn am uh, horoscopes, cos beth oedd, oedd yn dylu gyda serddywiniaeth yeah. a seryddiaeth. Er enghraifft yma, uh, rhywun nhw wedi sgwennu ato fe, yn dweud, uh, uh, I have wrote to a certain person and I have spoke to her once. I do not know is that person to be my wedded wife or not. I shall leave it to you to judge. I didn't win them Lanny's way. She lies southward from where I live, about 16 miles distance near Abergavenny. So mae'n fath o Russell Grant y dydd, ydy? Iawn, dwi'n meddwl, disgwyl iddo fo allu sortio hyn allan. A yma, Mae gynnon ni fath o horoscopes. Reit. Os bydde bobl yn sgwennu mewn gyda milion, manylion personol, a bydde uh, John Harris yn defnyddio llawysgrifau fel hyn, llyfrau'n symbole uh, yr occult, mor alai. Yeah. Ac wrth gwrs, wrth gwrs, fe lyfrgell eitha eang. Fe sy'n gyda ni fan hyn ydy uh, rhestr o'i, uh, o'r, or llyfrau yn ei lyfrgell, ac Gwelwn ni, oedd gynno fe o leia 89 o lyfre, oedd yn eitha t'mo' sylweddol ar y pryd. Ond wrth gwrs yr un sydd ddim yma ydy'r yy gyfrol o anferth a enwog yy oedd wastad yn cael 'i yy cael 'i yy gadw dan glo yy a dan gadwyni hefyd. A pan fydde...
Llyfrswynau mewn ffordd.
Llyfrswynau a f- f- pan fydde pobl yn dod ato fe i ga'l y ymgynghoriad bydde fe'n rhoi'r peth ar y bwrdd yn ddramatig iawn byth yn agor y peth achos bod bod pobl yn credu bod

Ar un achlysur, yma yn llys Llanymddyfri, fe alwyd John Harris ger Bron yr Ynadon, Llwyd Glan Sefin a Gwyn Glan Brân, i egluro sut yn y byd oedd i gallu arwain yr awdurdodau at gorff merch ifanc oedd wedi cael ei llofruddio. Wan yr amheuaeth oedd, wrth gwrs, fod gan Harris ei hun law yn y llofruddiaeth. Ond er mwyn profi ei alluoedd, dyma Harris yn dweud wrth y ddau ynad, Dywedwch i mi yr awr y daethoch chi i'r byd, ac mi ddywedaf innau yr awr yr ewch allan o hono. Rwan mae'n rhaid nad oedd y ddau ynad yn awyddus iawn i demtio Ffawd, achos daethpwyd â'r achos i ben yn y fan a'r lle. Os wnaeth Harries yr ynadon yn fwy ymwybodol o'i meidroldeb, yna pa mor feidrol oedd John Harries ei hun, tybed? Mae'r hanesydd Russell Davies, arbenigwr ar hanes Cymru yn y cyfnod, wedi ymuno â mi yn hen dafarn y Red Lion, ac mi ofynis i wrtho fo, pryd yn union wnaeth yr hen John Harries adael y byd? Mae'r holl sôn, neu mae'r holl straeon 'ma am ei bwerau fe, Ond mae farwolaeth Adrian yn rhoi moeswers fer pobl crefyddol y cyfnod wedi bod yn hapus iawn gyda. uh, mae'n debyg bod e'n rhagweld y diwrnod y bydde fe'n marw. A felly er mwyn osgoi dynged e, fe nath e aros yn gwely drwy'r dydd. Ac yn anffodus, fe losgodd y tŷ lawr. A bydd yr hen Harris farw yn y tân. O ie.
O'dd o'n iawn doedd? Wel o'dd o'dd e 'di ragweld y dwyrnod do do. Do oedd oedd. Cweit wedi ca'l y peth yn iawn on'd o'dd e? Ydi o'n deg i ddeud felly na'r bedwaredd ganrif ar bymtheg o'dd oes aur y dyn hysbys? O, dyn ni'n meddwl, achos os chi'n edrych miwn i'r rhai ardaloedd, yy mae'n syndod faint o wir hysbys bydde o gwmpas, dweder yn y cyfnod o 1820 flaen i 1850. Meddwch am rywle fel Llandybie yn Sir Gaerfyrddin, mi oedden nhw, mae'n anodd credu os chi'n nabod Llandybie, bod yn driwr doeth, ond yn ystod y cyfnod yna, mi oedd 'na dri gwr doeth yn gweithredu yn Llandybie. Felly oedd gwrachod a dynion hysbys yn darparu gwasanaeth pwysig i'w cymunedau nhw, doedd? O, yn bendant.
Oedd gan y Cymry gymaint o elynion, a, a, a, a mae'n anodd mewn ffordd i grefydd i waredu rai o'r gelynion hyn, achos maen nhw'n rhoi nifer o fode oruwch naturiol i chi angylion ac yn y blaen, a felly os chi'n rhoi hawl i rywun i gredu yn rhai o'r cymeriadau hyn, wel pam felly na credu mewn y tylwyth teg, cwn anwn, y toili a'r pethau eraill hyn, a'r rheini oedd y pobl Fe fydde'r Cymry wirioneddol i ofn nhw. Be ti'n sôn am fan hyn 'di pwerau'r Fall, ie? Y Diafol. O ie, yn bendant. Mae'r mae'r Diafol, bron iawn, yn rhyw fath o gymeriad cyson yn hanes Cymru. Mae rhywun yn dod ar ei draws e mewn cynifer o lefydd, a mae yna gemau o gardiau, lot o gemau o gardiau, uh, Bethesda, Risca, hanesion le mae'r Diafol yn un o'r chwaraewyr yn y gêm. Wel ma' gynna fi bac o cardia fan 'yn so ella daw o 'ma am gêm o poker efo ni munud. Wel ie cadw cadw golwg 'de. Ond mae'r straeon Mam a Diafol yn dangos bod bobl yn credu'n bendant bod 'na ffasiwn beth a byd ysbrydol yy yy yy lluoedd a ball felly. Mi fydde pobl mewn ofn gwirineddol ac felly yn y cyfnod hynny mi fydden nhw'n digon parod i droi at dyniaeth y wrach yy neu'r dyn hysbys er mwyn cael rhywun byddai'n gallu cynorthwyo nhw. Yr peth sydd yn trawsnewid lot o'r hen gredoue 'ma yw fel ma' trydan yn dod mewn i gefn gwlad a mewn drw Gymru, achos yn yr amgylchiade hynny, dw i'n troi'r switsh sy 'da chi nawr, a ma'r hen ofne yn dechre diflannu yn syth fath o beth ynde. Dach chi'n meddwl bod 'na ddynion hysbys yn dal i fodoli hyd yma? O fi'n siŵr, 'sa chi'n mynd i'r rhai o'r Gil fach e cefn gwlad ffindiwch chi ambell i ddyn hysbys, ambell i ddyn doeth fi'n siŵr.
Yn ôl y sôn, mae rhai o'r cilfachau hynny y soniodd Russell amdanyn nhw rhyw awr i'r gogledd o Lanymddyfri. Mae'n ardal amaethyddol, ac roedd gallu'r dynion hysbys mewn ardaloedd o'r fath nid yn unig i iacháu ond i warchod bywoliaeth ffermwyr rhag anffawd o'r pwys mwya'.
Edwin. Wel. Su' mae'n mynd? Ti iawn? Su' mae'n cipio? Wedi cyrradd. Do, ti'n iawn? Do, oce. Ti'n iawn? Mae Erwyd Hywells, sy'n byw yn yr ardal, yn medru tystio i bresenoldeb dynion hysbys neu'r cwnjer tan yn lled ddiweddar. Felly, Erwyd, be' ti'n gofio amdan y dyn hysbys te? Dwi'n cofio cwnjer Llangurig, yy Edward Davies, neu Ned y Fagwr fel o'dd pawb yn ei nabod e, ag yym yym ie, dyn Yn llawn iawn ym mhob ystyr, yn medru chwarae piano, mi roedd yn saethwr Penny Gamp. Un o'r pethe, stori dwi 'di glywed ydi hyn, faint o wirionedd sy'n di- dwi'm yn gwbod, fel dwi 'di chlywed 'i, yym problem o'dd yn gyffredin blynyddoedd yn ôl, yym corddi yn y llaeth ddim yn torri'n fenyn. Dyna yym sôn wedyn wrth y bobol 'ma, wel, bydd rhaid mynd ar strainer. I roi gair arbennig a claddu'r straener ma rwy hyn a hyn o ddyfnder, gwirionedd y peth hynny oedd bod na, bod y straener ddim yn lân ynde. Mae e'n fan ni, mae, mae diffyg, diffyg lendid oedd yn gyfrifol am hynny. Ac wrth gwrs be o'n nhw'n rhaid ar ol claddu'r straener oedd rhaid prynu un newydd yndoedd? A wrth gwrs oedd y broblem wedi datrys. Ond mae na ryw bethe sydd yn anodd i esbonio. A wedyn dyna di'r edan yma s- sgin ti fan 'na ie? Wel ie mi yy ddangosodd gwraig o Aberystwyth i i mi yy y ddefod o dorri clefyd y galon. Yy. Be' ti'n feddwl efo clefyd y galon ŵan ta? Wel yy fel iselder ysbryd. Ah reit. Ie yy yy clefyd y galon o' bobol yn ei alw ynde? Ie ie ie. Ag yym gymint a fydde'r bys yn Brin o o gyrraedd bysedd y claf, dyna fesur... Reit. ...dyfnder yy yr iselder. I ddyfnder o ie faint o ddrwg a faint o ddifrifol 'lly. Ag yym mesur wedyn y rhede dair gwaith. Tair gwaith o'r penelin i i flaen y bys? O'r penelin i'r i flaen y bysedd.

Ma' hwnna'n swnio fel rwbeth seicosomatig dydi? O!
Rhwbeth yy fel 'na sydd yn tu ôl i'r peth yn rywle. Achos dwi 'de hyd heddiw 'ma ynde w- ers un o'r ddeg mlynadd ŵan dwi'n gwisgo un hosan tu chwith tu allan. Hmm. Rhag tonsilitis o'n i'n ga'l o hyd yy yn broblem mawr gynnai a dwi rioed wedi ga'l o ers hynny 'de. Hmm. Wedyn so ella bod o rwbeth yy seicolegol. Yn y bocs. Ie ie. Ond os ydi e'n gweithio dim dy- Dim bwys.
Dim bwys. Ie. Ffordd be' sy'n 'i achosi a... Yn union. ...falle bod y peth yn gweithio. Cyfrinachau'r bydysawd a a hefyd chydig bach o seicoleg a chydig bach o addysg a gwrando a ie. Difyr iawn. A be' ma'n holl bwysig...
Busnes acumen hefyd ynde? Wel ie siŵr o ie. Ie ie ie a fysa Cardi'n gwbod hynny bysa? Bob bob cynnig.
Ie 'na fo. O reit da mae 'di bod yn bleser erioed swn i'n gallu aros 'ma drw nos. A ni, pob hwyl. Iawn, wylai di. Pob hwyl. Iawn, drafod.
Wel, dyna ni. Mae'r dynfa rhwng hyd a chrefydd, rhwng rhesymeg a gofergoeliaeth yn rhywbeth sy'n britho'n hanes ni fel cenedl. Ac yn fwy na hynny, mae'r gred yn y cyfrin a'r anweledig yn rhywbeth sy'n lliwio'n diwylliant poblogaidd ni ac yn rhan anatod o'n treftadaeth ni fel cenedl. A dach chi'n gwybod be? Yn yr oes fodern dechnolegol frysog hon, dwi'n cael lot o gysur o feddwl fod 'na elfennau anghonfensiynol, hudolus hyd yn oed, yn dal i fodoli mewn ambell i lecyn bach o Gymru.